Айсен Тарасов экспедиция умнуллубат кэмнэр киэнэ геройа уонна Иннокентий Новгородов экспедиция умнуллубат кэмнэр киэнэ геройа. Тэ трелери көрдүбүт. Көрөн бараммын тута били хаддера эдэр састыны хим биир бар. Кыс барахсан аккастыр, уол барахсан хомойор. Таптал туох туһунан киэнэ болари? Айдан барыта кыстан тахар диэби курдук. Сүрүн төрөтсө бір білден турар беричине кыс аймақтан тахсар диен этиэхпин барыта ұпсанын бұл саха кывын тыыннаах тэрилтэ буоларын быһыытынан саҥаттан саҥа проектары биһиги таһааран дьоммутун сөхтөрүөхтээхпит диэн ол иһин бу тыһыынча уон биэс сыллаахха бастаан биһиги уон биэс күн диэн оскуола оҕолоругар аналлаах киинэни устууппут онтон сиэттэрэн идеяламмыт уонна дьон биһирээн бу кискинэбитин оҥорбуппут онтон бу кискинэбитигэр биллэн турар ыччаттар уонна саха КВН студенческай оонньууларын бастыҥ хирэйдэрэ Онно бу чуолаан уолаттар саха кылын хамаандатын тутаах оонньооччулара киинэ өһүрүн геройдара буолан оонньууллар. Онон бэрт сэргэх, күһүҥҥү кэмҥэ... Олата күллэрэр киинэ. Bir быһатын эттэххэ да. Отуманнык күлөрөр бырыһына отут бырыһын диэхэ, оны отуманнык романтика онна. Татара бейс имею. Онна биллэн турар.

күннээҕи кэпсэтиилэрэ, тапталлара эрэ диэн буолбакка, уопсайынан бу аҕа көлүөнэ үлэлиир, олоххо бэриниилээх дьыалатыгар туруулаһан үлэлиир. Ол аҕа көлүөнэни хаастаах дьоммутун бу инники дьоннор билиҥҥи көлүөнэ тутан хаалыы уонна салгыр кыахтаах дуу диэн, сөптөөх көлүөнэни иитэн таһаардыбыт дуу, эбэтэр туккуйдуохха наада дуу диэн. Онуоха профессия үлэ көстөр уонна буллана уопсанан олох ситимэ көстөр. Онно биһиэхэ Дмитрий Михайлов диэн бу Саха театрын биллэр артыыһа, кини профессор буолан дьэ бу оҕолору бүөбэйдээн олох киэҥ аартыгар үктэннэриэхтээх. Ону бу дьоммут өссө наука, онно археология курдук наука ойууланар. Онно бу курдук күлэ-үөрэ сылдьар күннээҕи студион дьоннор бу экспедиция түмүгэр диэн науканы таптааннар олохторун наука аныахтара дуо диэн эбэтэр сыыһа биһи ыччат иитэбит ту эбэтэр Кеша, эн туох ролун толороҕун? Мен главный рол кыз Оля, Юльта, кинаҕа Юля диэн кини товарыһа буолабын. Таптала. Ох, таптала, тан таптала ким болар була? Борис болар бой. А то кастыр де. Ацан а вот туох бобанны исиһиттен до конца были бандык в тот тема спойлер оңорбоппут. Мен

киинэ эйгэтигэр биллэр сценарист баар. Кинини сценарий кини көрдө. Аха, сценарийин кини оҥорбута, онтон дьэ сөп түбэһэр типажтаах диэн, оттон эйгэлээх дьону биһиги таламмыт бу бастаан уоттарга билиһиннэрбиппит ыҥырбыппыт, онтон кыыспыт саха кылыга уопсанан кыыс аҕыйах. Баар да буоллаҕына этэргэ дылы кини кытыы-хотуу аһаа эбэтэр тас көрүҥэ арый атын соҕус буолуон сөп стандарттартан ол иһин буллана биһиги ыҥырыы быһыытынан ити АГИКИ студиянын билиҥҥитэ Олоҥхо театрын артыыскатын Оля Дорофееваны ылбыппыт кини биһиэхэ кэрэ мөссүөнүнэн аха кэрэ мөссүөнүнэн де эр дьон көрөөччүлэрбитин түмэ тардыахтаах диэн ол иһин оннук кыыһы ылбыппын онтон уолаттар баҕас сюжетын баҕас бэйэлэрэ тутан оҥорбуттара бу среда диэн мультимедийнай студияны көттөллөөппүт сүрдээх профессионал дьоннор онон хаачыстыбата үчүгэй биһи көрөөччүлэрбит манна эмиэ ватсабынан кыттыһан ыйыталлар ыйытыылар баһаалыста миэхэ биэриҥ этиҥ эрэ Мирнэйгэ хаһан кэлэлэр диэн, ол сэнэ республика үрдүнэн барыа да. Аха, бу булан республика үрдүнэн көстөр? Но Мирнэйгэ онон Үрүнгиригэ запрос оҥорбуппутугар хомойуох иһин нуччалыы эйгэлээх буоланнар оттон киинэни ылбатахтара онон хомойуох иһин ити куораттарга көстүбэт. А так тыал устарыгар, хоту устарга кинотеатр баар сиригэр барытыгар тахсыаҕа.

дьиэ куот этим. Олох барыттан кыбыстаан, айаан диэбиппэ. Оттон бу студияны кэлэн баран, эрдэ кыбыны көрөртүн только онньообот этим. Студияны кэлэн баран бастыы куустан хаалаан онньообутум. Сан саха тайман синньэн тэрийбиппит. Осан хаахыбын тугу биэрэр идея. Бэйэҕин арыйар бастатан туран бэйэн уонна хата хаама главный эн доҕоттору уллай. Бұл оруллар дьэ.

Ону улаатар бэйэм баҕарартым хайдар били творческай начаалаахпын яханыыртым сыана хадьахпын баарартым ону онно били таккаммын ыллыахпын баарартым хатаан лааппын ылыахпын баарартым хатаан күлээппин күлүөхпүн баарартым дии курдук ону кыыны көрбүтүм алҕаска бу ито ол жар күрөхтэһэ жутум манна модунга ону дворец детства була тура диэбиттэр кыыын таккан көрүөххэ диэн ыйааһын кэнниттэн Аһыы аһыы барбакка оно киирэн квн өҥүйээччи буолбут уонна Уонна бүттэ, халаал. Олох любовь с первого взгляда диэбит курдук. Дьонно бар эбитте. Сөпсө болотыр Айсен Борислав Керша махтал бүгүн кэлен житабктыр онутта кинега кинегатын кэтehebит телевизорга ме көрөлөр эбит гена халар биһиги кесалгы квн хамсахан оҕоҕо тугу биэрэрин туһунан кэссиэхпит ону махтал махтал махтал кылгас реклама кэнниттэн биһи көрсүөхпүт биһини бүттери бүгү болу Саха киһитэ былыр-былыргаттан көрү-күлүүнү, дьээбэни-хообону олус сөбүлүүр, этэргэ дылы көрсө түстүлэр даҕаны хаадьылаһан, дьээбэлэһэн күлэллэрин таҕыр да улахаҥҥа уураллар. Оннук оттон билиҥҥи кэмҥэ биһиги күлүүбүт-үөрүүбүт хайдаҕа итиэннэ бу булугас өйдөөхтөр кулууптара диэн буолар Владиковын диэн онуоха бу хамсааһын оҕону иитиигэ туох улахан оруоллааҕый суолталааҕый онуоха эһиги санааларгытын эмиэ үллэстиҥ Биһиги төлөпүөммүт уларыйбат аҕыс тоҕус сүүс он төрт бу көстөр икки жүз тоҕон алта букулаалым сүр икки жүз сэттэ он тоҕус сүрбэккэ алтон икки онон кытаатыҥ суруйуҥ уонна төрдүн икки тутаҕас тоҕон сэттэ диэн студияҕа бар төлөпүөннэхпит онтон дьэ билигин геннадий холобко биһиэхэ бу квн саха квн диэн общественнай түмсүү салайаачытын быһыытынан биһиги студиябытыгар хаалар уонна биһиэхэ бу дьаны оҕолору кыбын хамсааһыныгар иитэр үөрэтэр халайааччы итиэннэ оскуола үөрэнээччилэрэ кэллилэр онно студияҕа баһаста көрсүөҕүҥ дьарык ирэбит үтүө кэһэнэн

эмиэ осколитилэчти буолар. Дьэ бүгүн биһиги бу саха квн офсанан биһиги олохпутугар тугу берет интенне оҕону иитиигэ хайдах дьайарый ол туһунан кэпсэтиэхтээхпит сөп. Дьэ Николай, эн бэйэҥ бу эйгэҕэ үллэһэ дьэр киһи быһыытынан ити самый биир сүрүн ыйытыыбытыгар оҕоҕо тугу биэрэр диэн танаҕала. Онтон дьон хаан тестиэхтэр. Оттон квны дьоннор били кадar көркүлүү, инһин аңанда сынаатахыы эрэ диэн үрдүнэн таханнык булади. Атак исиһэ киирдэххинэ, Оҕо үрдээх били замкнутай хаҕыс буолаллар. Ону сүрүн сыал ол буолар оҕону арыйыы уонна тэрээһиннээх хаҕыс буолааһын. Потому что КВН оҕотох киһи ньыма буолаады. Хамаандаҕа үлэлиэххитин наада буолла. Онно хамаандаҕа араас характердаах оҕолор баан буолаллар буолаады. Ол оҕону кытта тахсыы, хайааһын оҕону хас биирдии оҕону кытта отдельно үлэлиигин, оны оҕо уже өйдүүр. Холобура, дьону бу киһи хаманы подход буол ханаан, бу киһи хаманы подход буол ханаан. Оннук гынан дьэ күүстээх команда тахсар буоллаа дии. Ону ол навыктара уже олохторугар надо болар буоллаа дии. Эн бэйэҥ КВН-тан тахсыбытыҥ. Мин бэйэм КВНщиктан. Сэ билигин бу саҕалааһын буолла, онтон дьон-сэргэ санаатын истиэҕиҥ, опсияның КВН киһиэхэ оҕоҕо тугу биэрэри, онуоха дьон санаата хайдаҕын баһалыстыстыт. КВН көрөҕүн дуу, төһөн тэрийиҥ? Көрбөт, көрбөппүн. Интириэһинэй уох миэхэ. Ол лучше булт туһунан көрүөм. Кылын да. Ол билбэппин. Ата мин кырачамын кыбыыҥа хачыбыты. Атак наһаа үчүгэй, күлүүлээх иин баҕайы. Туган үчүгэй? Антон киһини үөрдэр. Үөрдэри? Антон куттамат курдук. Бэйэҕэ эрэллээх буоларга да? Аха. Чэкка КВН тугу сайыннарар диэханыгын? Киһи маннык бэйэтин самоувереннай буоларыгар туһалаах диэханыбын. Уонна чувство юмора диэханыгын бэйэм табаарыстардаахпын КВНщиктар. Кинилэр буолаана туора хаһан да хомойботтор иин диэбит курдук. Уонна дьонноро маннык күллэрэ иҥин дьалар күнү баха. Билэбит аха убаайым КВНщик.

НПК-га кыттар дуу, медалист дуу буолбат. Үрдээх элбэх оҕоҕо этэргэ дылы интириэһин таба тайамматтар. Педагогтар олейин холоро КВН эйгэтэ бу культура уонна искусство бар жанрын түмэр буолан, оҕоҕо үрдээх чугас уонна холоро креативнай этэргэ дылы туох творческий эйге буолан, холоро оҕолорго үрдээх чугас уонна билиҥҥи оҕолор холоро дьон үнньэр көстүөхтэрин баҕараллар, лайк хомойуохтарын баҕараллар, да киһиргиэхтэрин баҕараллар ордук уолаттар кыыс иннигэр, улахан дьон иннигэр үчүгэй буолан, кыайыылаах-хотуулаах, этиилээх буолан көстүөхтэрин баҕараллар. Онуоха бу сөрүннээн уол оҕону иитиигэ этэргэ дылы бу бэһис-алтыс кылааска подъезка тахсан да улуссаны кээмэйдээн да этэргэ дылы туора суолга туруохтааҕар бэйэлэрэ түмсэн маннык хамаанда быһыытынан дьарыктанан дьоҥҥо үтүөнү баҕарар

Үөрбүппүн этэ. Ата холоро сыанаҕа тураҥын билетирге ылы дьон күллэҕинэ эгин өссө бэйэҕиттэн эбиэххин сөптүк. А то 50 на 50. Наһаа. Оннук хим бир бар болар. Эйха тугу берери бу кыбы, тоҕу кыбыны билигин. А то өлбөх табаарыстара берер. Ордук тугу хөбүлән өннүгүнүй?

Ыытааччы, ведущай, сэрдээччи уонна биир сюжетка таҥан таһааран көрөөччүгэ маннык программа оҥорон тиэрдэр киһи. Оннук ороллоох бэйэтэ. Бэйэтэ буолла. Араам ханнык көрбүтүн быһалаах эйигин. Кылыга. Атын Никиталаах э, онус класстаргыт. Хас класстан жааны холун Никита бэйің? Мен ахсыс класстан халаабытым. Тэхин о икки хылы быһа жибиккин де. Туга били тугум уларыйда жааны быкки хылыстат. Мен квн керехпин иннинэ оҕолору кытта кепсеппет этим. прям открыто. Маннык чугаатын да перевет, оннук маннык кэпсэппэт этим. Бэйэҥ чугаһан кэпсэппэккин. Ага. Антон? Антон, КВН кэнниттэн более кэпсэтиҥнэн иин буолбутум. Алата КВН оҕолору уларытар эбит диэхэ. Бу мин бастакы оҕолорум олороллор. Онно бу Никита ийэтэ үрдээҕин өйүүр, биһиэхим сааһыммытын, онно оҕолорун кытта наар

үчүгэйдик саҥарар буолла. Уларыйан иһигэр аһа даже ордук саҥарар буолан Бу Никита Мианнович бастакы Ата ахалы диэби кылы кылгыско болҕомту ураҕатты. Аха, биһиэхэ көбүөҥҥэ редакция диэн ааһаллар. Оҕолор оҕотон материалгын көрдөрөҕүн. Ити эппин диэх фристайллыахтарын импровизация диэн кичи көбүөҥҥэ хоох болар. Потому что бартын редакция көрдөрөҕүн. Онно а вдруг сыыһа импровизациялаан бистэххинэ редактор хөбүлээмин хөп Барыта серьезно. Но импровизация буллана биир түһүмэ ыйытынньык диэн түһүмэхтээхпит боппуруос биэрэллэр. Биир хамаанда атын хамаандаларга боппуруос ыйытар, атыттар бохоройдуохтаахтар. Ону күлүүлээх буолуохтаах. Ол түһүмэххэ дьэ булугас өй сытыы дьэ мындыр өй олунну көстөр. Ол оннук биир түһүмэх баар. Этэргэ дылы сорох кэмҥэ ол кэмҥэ ордук көстөр диэ. Ол кэмҥэ ордук көстөр. Күмчээнэ холобура эн эппитин дьэ элбэх доҕоттордун нуум диэҥгин уонна эмиэ баҕарыттан арылыы диэн эмиэ баар этэ диэн өссө онтон ордуктук баар өссө квн миэхэ тухтах хоһоби олохпор бутан интриһинэй күннэри эбэн биэрэр уонна аха квнтан бүттүм даҕаны ол киэһэ эгин бүтэбин ол кэнниттэн таах шуткалыахпын эрэ баҕарабыннаар күлэ аха машинар олох туохпар мындык

Онон ол иһин туох выходящий буолбутум ол ата типа манна биир даҕаны кыыс суох эйин дииллэр ону мин типа тахсан көрөбүн ким эрэ кыыс суох диэтэ да эйин дип баайдык Оттох олура уолаттар уонна кыргыттар маны көрдөрө күлүүлэрэ уратлаһар Николай. Ага, олор кыыс ады скромный ханас болар буде. Антам уолаттар. Рида семей булуктак куа дей охотынан даганы. Антан бу отдельно кыманы техмана

Ким буочарыттан, потому что кыыс аймах көрөкүлүүтэ стиле олоҕатын буолар, подачата олох ураты буолар уонна кинилэр кинилэр үксүгэр күннээҕи кыһалҕа, итэҕэс, тас сэбэрэ, кимтэн эрэ үөҕүллүбүт, ким эрэ мөҕүллүбүт түмүрэн диэн ааспыттар диэбит курдуга уолаттар киэннэрэ быдан толкуйдатар, итэҕэтиилээх уонна истүгэхтээх буолар. Ити өттүнэн кырдьык уратылаһар. Но кыргыттар киэнэ быдан зрелищнай, быдан красочнай, быдан энергичнэй буолар. Ити өттүнэн хорох кыргыттар хамаандалары сүүйүүлээхтэр, оннук биһиэхэ олоро бу студенческай оонньууларга бааллар этэ, саха чипистэр диэн. Үрдээх. Ити КВН кыргыттар оонньууларга хаам ыарахан диэн КВН-га именно самая ирония баар баттаах була ди. Ону кыыс били дьүһүнүн мататын иһин биир тохтааһын баар болар КВН-га туттуу. Ону били КВН нөҥүө оҕолор били бэдэригэр холкутук сыһыннар буолалар. Бастаан ээ э өкүнэллэр, хайыллар, онтун биһигэр ким эрэ онно үөхтэҕин хайаата вообще утары эппиттиитэ буолар үчүгэй баатар оттон сылдьар эрэ оҕолорго онтон көрөр оҕолорго тугу биэрэрий көркүлүү ис хоһоонуттан буллаҕа дии биһиги холура хас биирдии квн программата оны шутка туох эрэ аһылга хорукка тиэрдиэхтээхбит да дии туох эрэ оччоҕуна көрөөччү көрөн үөрэниэхтээх бэйэтин биэчтээхтээх тугара үчүгэй болунуох сэбиэсэ кэстибитин салгыахпыт кэлэр түһүмэхпитигэр өссө миниатюралар бар буолуохтар анан биһиги бииргэ булун доҕотор бу киэһэ кырытык күлэн ыыран аһыырын диэн эһигинин арабыт кылгас рекламадах

уонна быдан амтаннаах. Ол иһин холура хас түһүмэх аайы, хас оонньуу аайы оҕолор хайдаллар, бэйэ-бэйэлэрин кытта куоталаһаллар, бэйэ-бэйэлэриттэн үтүгүннэрэн, да кини дьэкинилэр кэһэттилэр диэн эһиил аныыскай дьэбиһи кэһэтиэхпит диэн. Онон улуус таһымыгар, регион таһымыгар, республика таһымыгар итинник сааһыламмыт оонньуулардаахпыт. Онон мантан кыһын дьэ улууһу кэриэһэ дьоммут кыбыһын тэрийибит. Манна көрөөччүлэрбит түмүк ырыалары эбит сеп. Кыбын оҕо тылы өһө, саҥарара сайдарара баар-суол диэн этэллэр уонна КВН-ҥа юмор элбэхтуу сатира элбэхтүү дигилэр юмор элбэх сатира диэн холбура киһи итэҕэһин сарылы тардар түгэннэр но холбура итинник миниатюралар кэннигэр мораль диэн баар холура биһиги бу көрдөрбүт инсценировкабытынан көрдөрбүт программабытынан тугу этиэхпитин баҕарабытый диэн онон холура хорох түгэҥҥэ итэҕэс быһыылар майгылар сэмэлэниилэр эмиэ баар буолаллар онон сатира эмиэ төккара дабырыһан буоллар баар

Арыяга. Уонна билигин да хуруттаралар да диэн ыйталар эбит. Аха, билигин билигин иккис сменаҕа үөрэнэр оҕолорго месте месте аха иккис сменаҕа үөрэнэр оҕолорго месте бар. Эбекке диэри ол ата хандьахтатыахтара дии. Аха. Сэ бүгүн WhatsApp-ын олус элбэх республика бары муннугуттан эҕэрдэ кэллэ. Эһиэхэ эһини көрөн олус үрбүттэр, оҕолору көрөн, уонна кынчаанааҕы миэҕэрдэ диэн эмиэ хуриялар эбит онон оттон эһиэхэ барыбытыгар махтал бүгүн кэлэн ыалдьыттаабыккытыгар уонна бу курдук өссө даҕаны күлэ үөрэ сылдьыҥ уонна саамай сүрүнэ үөрэххитигэр ситиһиилэр буллаа диэ үөрэххитигэр ситиһии баар буолла сылгы ханна баҕарар үктэниэххитин сөп онон махтал диибин оттон киинэҕэ эмиэ баҕар көрүөхпүт

Маннык көргө-күлүгэ сыстыыта бэйэтэ бэйэтин бэйэтэ сайыннарара олус үчүгэй. Оттон биллэн турар